Erbyn hyn felly mae 'na 600,000 o siopau ledled Prydain yn addunedi i reoli prisiau nwyddau hynny sy'n ymddangos ar restr y Llywodraeth. A rhyn ni syrthio i bedwar a deugain o wahanol gategorïau, yn amrywio o fwydydd a diodydd i ddodrefn ag offer trydanol. A'r disgwyl ydi y bydd yr ymgyrch yn gyhoeddusrwydd da i'r siopa sy'n cydymffurfio ac yn fuddiol i wraig y tŷ ar yr un pryd. Dydy ymgyrch fel hyn ddim yn beth newydd ar un wedd, gan bod amryw o'r grwpiau mawr, megis Mace, Spar a VG, wedi bod yn rhedeg cynllun gwirfoddol o'r math yma ers tro. A rŵan mae Spar, er enghraifft, yn dal i redeg ei hymgyrch ei hunan, law yn llaw â chynllun y Llywodraeth, gyda'i fersiwn ei hunan o'r Triongl Coch a'i rhestr ei hunan o nwyddau. Mi ddymuna'n trafod yr ymgyrch efo rheolwr trefniadaeth Gogledd Cymru, Mister John Owen. Pam ydych chi fel grŵp sgwâr wedi penderfynu rhedeg eich cynllun eich hun ochr yn ochr â chynllun y Llywodraeth? Wel, fel grŵp sgwâr, mi da ni'n gwneud hyn ers blwyddyn bellach, a mae'r wraig y tŷ wedi dod i ddallt hyn, da chi'n gweld. Ond da ni am redeg o ochr yn ochr efo'r Llywodraeth er mwyn trio cynorthwyo'r Llywodraeth I gadw'r prisiau lawr efo'r chwyddiant presennol de. Dio wedi bod yn gweithio i chi dros y flwyddyn nesaf? O yndi, saff o fod i chi. Mae'r ma wraig y tŷ'n dod i ddallt fe chi, mae yn siopio o gwmpas wan i chwilio am y pethau rhata, mae rhaid i'n wneud e. A mae Spar wedi medru gwneud hyn iddi, fe chi. Um, cadw pethau, mae eisiau bob dydd i lawr felly. Wel, o'ch profiad chi ta o weithredu cynllun fel hyn, dych chi'n ffyddiog y bydd cynllun y Llywodraeth yn gweithio dros y chwe, chwe mis nesaf? Efo, bydd, fel ni yn y busnes bwyd, um, dwi'n dwi siŵr gwneud o de, ydych chi? Wel, ac edrach ar y rhestr o eitemau mae'r Llywodraeth yeah. wedi gyflwyno. Beth ydych chi'n feddwl o'r rhestr yma? Ydy, ydy hyn yn ddoeth, yn un gall? Mae ddoeth i ryw ffordd, ond maen nhw wedi bod yn gyfrwys iawn efo pethau eraill, ydych chi? Maen nhw wedi gadael y trydan allan o'n farn nwy de, am bod rhain yn mynd i godi, fel dwi'n dall, yn y 2-3 mis nesaf yma, ydych chi? Ond nid y siopau cadwyni a'r siopau mawr yn y trefi ydy'r unig rai sy'n rhan o'r cynllun newydd. Mae'r siopau bychan, gwledig, mwya' distadl, hwythau ymhlith y 600,000 sydd ar restr Shirley Williams. Lleoedd fel is Swyddfa Bost Clwt y Bont yn Arfon, A siop sy'n gwerthu popeth o ganhwyllau a chylchgronau i bar o sgidiau a thyniau pys. Dych chi yn disgwyl y bydd o falle'n gwneud lles i'ch busnes chi bo chitha hefyd rŵan yn medru sicrhau eich cwsmeriaid byddwch chi'n rheoli prisiau yr un fath â'r siopa mawr? Wel, mae'n siŵr bydd o'n fantais. Mi rydan ni gyd wedi cael ryw special kit maen nhw'n ei alw fo, a mae hwn yn fel triongl coch a yn dangos bydd prisiau y bydd y marc yma hannyn nhw yn cael eu cadw i lawr am o leiaf chwe mis rŵan. Yma'r rhestr yma mae'r Llywodraeth wedi gyhoeddi yn un gynhwysfawr iawn, wrth gwrs, ac yn cynnwys bob math o nwyddau. Faint o'r rhein sy'n ffeithio arnoch chi mewn siop yn y wlad fel hyn? Wel, yn y... i ni yma, dudwch, te, siwgr, matshis, 'dan ni'n gwerthu sigarets, Cof pethau felly bara. Ma, mae, mae'n rhestr go fawr i gyd, ond eto, o'r ochr arall, yy, llai, dudwch, o llai o'r hanner na deg y cant o anghenion pobl bob dydd, ynde. Beth am y rhestr ei hun, dyn, dych chi'n credu bod hi ynny'n ddoeth? Wel, yy, Os y cedwir y prisiau yma i lawr, mae o ar un ochr yn edrach yn ddoeth, ond os bydd pethau eraill yn codi ar ei gyfar o, wel fydd 'na fawr o bwrpas ynddo fo na fydd? Yr hyn sy'n bwysig yn y pen draw, wrth gwrs, ydi pa effaith gaiff y triongl coch ar eich poced chi a finna. A'r argraff bendant gesh i o fod yn siarad efo nifer o siopwyr o'dd i bod nhw'n bur amheus o'r cyfan. Teimlo manwl bod 'na elfen o dacteg wleidyddol yn yr ymgyrch gostus hon, gan bod cymaint o'r eitemau sy' ar y rhestr yn bethau na fydde ddim yn codi'n eu pris am chwe mis beth bynnag. Er enghraifft, mae pys wedi rhewi ar y rhestr, ond dydy tyniau pys ddim. Ac yn ôl un cyfanwerthwr y bum i'n siarad ag o, mae 'na ormodedd o bys wedi rhewi yn y wlad ar hyn o bryd, tra bo llysiau tun ar y llaw arall ar fin codi yn eu pris. Mewn gair, felly, cadarnhau tueddiadau sy'n bod prin bynnag y mae'r rhestr, yn ôl amryw o siopwyr, yn hytrach na rheoli prisiau. Ac am hynny, mae modd dadlau ei bod hi braidd yn ddiwerth.